Ũrathiĩ atĩa? Hĩ, hĩ, hĩ. Ũrĩire kũ bwana? Ũrĩ haha mũciĩ mani na nginya ndũngĩũka nginya narĩ gũkĩng'etia mũndũ bwana. nyuma mbici eh, he karwĩmbo ngwandĩkaga Aha. Ĩĩ, Rwĩmbo kwe- rwĩmbo rwathiri atĩa? nĩ rũthiru rwĩmbo Nwarĩkirie? Niĩ nani ndĩkĩrĩ ũrĩkĩtie. tũtigĩthiĩ marwa tv Tu- nyĩmbo ithakwo Marwa TV nakuo nĩ kũrĩu ningĩ.

my best friend eh, mwamenyanire atia Eh, ithuĩ na mũndũ ũgwĩtwo mboco rĩ eh, twacemanirie stage ya karatina ehe tũrĩ ũkuinĩ wa mũingĩ ehe tũgĩkora indi hanini ũguo tũkĩona handũ ha maũndũ maya tũtware borithi rĩ twarĩrĩrie tũcubu maũndũ macio na kumania na hau rĩ Eh. tũkĩgĩa ndũgũ na tũgĩtuĩka arata ehe Eh, Koguo rũgendo rwanyu ruokire mũrĩ mathĩna-inĩ ma ngari. Ĩĩ, ruokire tũrĩ mathĩna-inĩ ma ngari o ma mĩethere Ĩĩ. tũgĩkinya kũgĩa nginya ndũgũ na rĩu tũgũkaga kũrĩa o studio Ehe. hena rwĩmbo tũrenda tũrekondere Ai, Ĩĩ, hena korambo twĩ nayo na mũndũ ũyũ ũgwĩtwo mboco mboco ndĩũ ĩkorwo ĩrĩ mwaki mwaki. Ĩĩ, nĩ kĩndũ kĩega nĩ kĩndũ gĩgũkenia nginya mafans aitũ Ehe. Ĩĩ. Ĩĩ, macambĩki aitũ nĩ magũkena mũno. Mweciririe atĩa mũikie korambo? Eh, twĩ na mũndũ ũgwĩtwo mboco mboco rĩ mhm. twarora harĩa thĩna-inĩ ũrĩa watũmĩte tũgĩe ndũgũ rĩ mhm. noguo thĩna ũyũ ũtũmĩte tũkorwo tũrĩ arata nginya thaa ici mhm. eh, ũhoro wĩgiĩ eh, ateti ateti thĩna nĩguo watũmire tũgĩe ndũgũ na rĩu nĩ tũrenda kwĩra ateti aya aitũ atĩrĩrĩ mm. nĩ marĩe o kũrĩa ĩ mm.

Na twariganĩrwo nĩ Ngai ũrĩa mũtũmbi. Ĩno kũrĩ andũ matarĩ thithi wa mehia. Matarĩ tha na ciana iria mataciarĩte. Marĩaga mũthĩni makĩmũhuhaga. Aya monaga ta gũtarĩ Ngai igũrũ. Rĩai na mũmenye kũrĩ Ngai matu-inĩ. warĩa cia mũthĩni ngai akamũrĩria maithori ma mũthĩni matiĩ mũkinyũkia kĩboko kĩanyu nĩ kĩharĩrie nĩ ngai wow ũguo nĩguo rũhana eh Ĩĩ, na nĩ kĩndũ kĩega eh Ĩĩ. inyuĩ ndona mũratetera mwananchi wa kawaida ithuĩ twatetera wanjikũ ithe tutire mwena wote ti uyu mm. kana uyu turatetera wanjiku mm. eh. mutire mwena wa kiama giki kana giki acha gutire ona gutire kiama tura support ithui mm. na gutire kiama turugamirite nakio mutire nda nginya guthurwo acha ithe tutirenda murenda maundu maikare wega turenda maundu maikare wega eh. eh. kiama gitu ni thauti itu kiama kianyu ni thauti yanyu na riu mwiciririe atia ni undu ati mukuina na mwike korabo igie uteti Eh, nĩ- kĩ- eh, korambo ĩno ĩgiĩ ũteti rĩ eh, ũngĩrora 207 rĩ 207 nĩ twahũranire brother to brothers ĩĩ nĩguo igũrũ rĩa ateti ĩĩ ma aingĩ amwe aitũ magĩkua Mm. amwe aitũ makĩonja na arĩa angĩ tũkĩrĩ ho na no tweyonagĩra ĩĩ nĩguo nĩguo tuoka tu tu Eh, mundu ugwitwo kibaki makihurana na mundu ugwitwo raira muno ndagika ya muico ri makiria mundu nuthu yake nuthu yake twariire ki gutire ithu gutire kindu twariire tiguo riu tuoka hindi ya mundu ugwitwo uhuru wa kenyatta mhm. uhuru wa kenyatta atura ki mundu giki ti kiega ti kiega ti kiega ti kiega mundu ugwitwo raira twakimugaira mundu mundu itu gitu gĩtũrore we Eh, nĩguo reka mũico ndagua ũ, mũndũ ũyũ gwitũ Uhuru wa Kenyatta atwĩra kaiki mũndũ gĩkĩ ti kĩũru ũrĩa ndĩreciragia Eh, na rĩu o harĩa tũrorete rĩ ndũĩ no irima rĩu twagwĩte o rĩo tũtirĩ tũrarĩkia kũriuma Mm. rĩu tũrenda kwĩra mũndũ ũgwĩtwo wanjikũ atĩrĩrĩ Eh. aikare e makini Mm. tondũ handũ haha tũtiramenya ũrĩa harathiĩ Mm. Eh, na wanjikũ noyo tigagwo thĩna-inĩ Eh, hĩndĩ ciothe Eh, ũguo na ithuĩ tũtige gũikara ta andũ aritu tuikare tũrĩ andũ ũgĩ tondũ andũ aya mahũranaga me brothers ndagĩka ya mũico makarĩra metha ĩmwe ũguo nake wanjikũ rĩ nĩ atige kũhũra kamau aca wanjikũ na kamau nĩ maikare thĩ nao rĩ- marĩane marĩanĩre marĩanĩre Toguo waigua mwĩroreri wa Marũa TV maũndũ mahana mwaki mwaki gũkũ subscribe thĩinĩ wa Marũa TV, thiĩ na mbere na gũ subscribe mwena wa YouTube wa Mboco Mboco, thiĩ na mbere na gũ subscribe Lucky Ben Kimbe nĩgetha wĩyonere mwagota ũyũ tondũ maũndũ tũrakũrehera mwaki mwaki. Ndaigua mũgũkaga Marũa TV, Ĩĩ. Tũgũkaga. tũtigĩthiĩ.